Mela hawnhekk għandna mara, Jennifer. Inti Jennifer, kon qed tgħid li kont kellek ix-xitan u ġo fik, kelli Le, kont. jiena mhux as such kelli x-xitan ġo fija, jiena kelli esperjenza minn meta kont tifla kont nesperjenza li qed nara lix-xitan, alright, minn tful minn minn ta' seven years, ma kontx nitkellem ma' ħadd għax kont nibża', jiġifieri dan ix-xitan xogħlu kien li li iwaqqa' ċertu biża' fija ta' tifla fl-innoċenza tiegħi. Matul li bdejt nikber kien hemm on and off, pero kien dejjem ikolli ħolm horrur, alright, ħolm li anka nara demonju jew demonji qed jippruvaw jagħmlu s-sess miegħi, jiġifieri dan huwa oppressjoni, ok, tista' tgħidilha li trid. Kbirt, iżżewwiġt, kelli tifla u minn hemmhekk l-affarijiet bdew jiggravaw għax jiena ruħi bdiet tixxennaq biex insir naf min hu Alla. U għax ridt insir naf min hu Alla, qalbi xtaqet li tkun taf min hu Alla. Id-demonju kien jaf li jiena qed nipprova nersaq lejn it-triq tal-verità. It-triq tal-verità ma sibthiex fl-ebda reliġjon, sibtha biss f'relazzjoni ma' Kristu. U kif ersaqt lejn Kristu, Ġesù, Ġesù, l-isem ta' Ġesù, id-demonji kollha li kienu kontra tiegħi kollha telqu.

Nibdew bil-ġustizzja divina li għad int l-ewwel. Le, mhux għandu li jien ma nemminx li Kristu li huwa tajjeb jew Alla li huwa tajjeb qatt iħalli lix-xitan jidher lil tifla ta' seba' snin li żgur m'għandhiex ħażen, tifla ta' seba' snin ma jkollhiex ħażen. Imma hemm l-għajn irqiq ħafna. Il-għajn irqiq huwa bejn mard mentali, li ħafna drabi ġaw stigma enormi fuqu u ġieli għamilt programmi inti, fejn nies ikollhom ċertu mard, psychosis, skizofrenja, darba kellek wieħed hawnhekk qal li jisma' leħen ikellmu, ikellmu, u jgħidlu weġġa' lilek innifsek. He was a diagnosed schizophrenic. Issa jekk persuna fittex, fittex l-għajnuna, fittex l-għajnuna, le, Ix-xjenza mhux hekk ħa jgħidulu. Għalhekk inti ma tridx li jkun Jeremy Show, għax tridu Dimanche Show. Għax tridu Dimanche Show, innek ma tridniex nitkellem.

Il-mument li inti persuna li għandu psychosis, di, ħa ngħidlek Pepp, nistiednek tistaqsi psy-psikiatra. U inti xi ħadd ikollu delużjoni u jiġi xi ħadd ieħor, il-pest, il-qassis, eċċetera, eċċetera. Nixtieq nikkwota psikjatra Malti, ma mhux ħadd ieħor. Li ġeneralment ikun Kristjan. Le, le, le, ismagħni.
U hekk kollha. L-import, imbagħad tħallieh jispiċċa l-ewwel. Meta inti. Issa kwota minn ħafna psikjatri. Le, għax meta inkollu tinterrompuni. Hemm żewġ psikjatri f'Malta li huma tal-affarijiet tagħhom nafhom jien personali.
U jagħmlu ma jridux jisimgħuha.
Ma jridux jisimgħuha.
Meta inti Ikkonkludi Jeremy. Mart mentali, ikollok xi ħadd qed ikollu d-delużjonijiet li huwa mart mentali ppruvat, u jiġi xi ħadd ieħor jgħidlu isma' d-delużjoni tiegħek hija reali, il-ħsara li tista' ssir hija fenomenali. Nies bl-eżorċisti u bl-eżorċiżmi mietu u nqatlu, bir-rispett kollu. Inkluż mill-Knisja Kattolika.